Pero no tin un rason pa mi a si esei ñu y no ta bai skuch'é. So I really do appreciate ku boso ta actually skuchando mi podcast Zoey de Zoey so ainda there is still a lot of growing for me to do den mi podcast. Awo no mi a yega manera binti tres views pero honestly I love kada binti tres di bosnan like that's so cute thank you for actually listening. Okay so. Awe mi ke papia eigenlijk over di how to navigate your twenties I feel like mi twenties nan tot nu itu ta going pretty well so why not talk about it why not figure this twenties thing together paso letterlijk ainda mi ta den mi twenties dus no ta mane mi por bisa boso this is exactly what's gonna work for you mi por djis bisa this is what I've tried and this worked for me Ok esei no nifika tampoco cu e lo work pa abo specifically, pero honestly por ta tin par di cos cu ta resonate, por ta tin par di cos cu bo no a try ainda cu bo ta manda ok this this could work for me, anto ere mi ta totally encourage bo pa gewoon try it out, anto wak pa bo mes si ta algo cu bo lo mane you know if any of this things I share if you can use them or. if anything bo ta gou hike den un orea laga e sali den e otro si bo no a gusta nan you know so that's totally up to you mi ta gou spera ku tin at least un kos ku boso bo take away from this okay so first of all un tiki context mi tin bini dos aña mi ta di boneiru mi ta biba ando na hulanda

Pero mi ta wak-e mas komo ban bisa bo tin tur e toesnan samuer anto bo tin te ku bo tur dis pa bo hinka nan tur nèchi òf marechi anto usa e toesnan ei pa sigui create something beautiful out of your life so ami ke kaina te ku mi tur dis like this is my time for me to set my foundation for the life that I am going to have vanaf mi trinta bai. ariba you know por no ke la la keda sin hasi nada den bo twenties pa vervolgens ora ku bo tin trinta aña bo ta mane oh shiet awor ke mi tin figure out oh like how am I gonna get a partner of hmm awor ke mi ta bai figure out kon pa mi mane pa souiso si ta asina si esei ta e caso pa bo it's okay too it's okay pero si bo no tiki mas young anto you're still listening to this ban bisa podcast of bo ta working on yourself ami personalmente lo no ke tin un un bida ku pas ora mi den trinta ai mi ta bai kuminsá like work on having un healthy relationship learning to set boundaries I don't know cos I feel like your biological clock is gonna tick too like Si bo no a figure out ora bo ta tin mane por ta binti pico aña si bo ke yu pasobra ta mane letterlijk cinco aña cu bo por actually haña yu in a healthy like no stressful type of way like you know dus those those types of things like gewoon pa ami ta hopi importante pa mi mane sa pa mi mes kico precies mi ke ya ora mi tin trinta aña. Mi no tin ku stress, mi no tin ku stress over di I still don't know what to do about bla bla bla ando mi sa ku den bo bida semper lo bo tin e momentunan ei pero I would like to have the basics a little bit covered okay like kome gezond move mi kurpa being disciplined. Anto, Balancing it all. Eseinan ta kinda like the things that I really want to gewoon tin figured out by the time cu I'm thirty. Like mi tin sigur ocho aña ainda pa mi letterlijk work on myself. Whatever that looks like for you. Ban bisa si bo tin binti aña, si bo tin diesocho aña you have more time. Pero esaki ta bo añanan pa bo letterlijk work on yourself. Si bo tin binti shete aña ainda you still have three years. pa bo work on yourself. Si bo tin bintinuebe, bo tin un aña pa bo work on yourself. Anto mi no ta bisa ku oh awor ku bo tin trinta aña bo bida a kaba. No, it's not that. It's ku bo ta habriendo henter un decade nobo. Anto pa ami like, mi ta ègt un, maybe un autist like that. Mi gusta mane sinku, dies, die sinku, binti. Mi gusta, I like those numbers. I feel like those numbers keep me in check. Anto. Ora mi a si trinta aña it's a whole new chapter ok so yeah with that said kier sa ma ramble a bit long about those things pero with that said esei ta un tin mi mind sa dus esei ta e context ku bosnan por tin di manera ok like this is where she's coming from p'esei e ta bisa e tipo di cosnan aki ok so I read this book ku yama The Defining Decade. Ando den e buki ei mi a bin haña e mindset ku mi tin awoki letterlijk den e buki ei Atomic Habits like Surrounded by Idiots like a lot of self improvement books ta bota ku mi tin e mindset ku mi tin anto pero out of all the defining decade tabata esun ku a yuda mi mas tantu pa learn a little bit more about how I would like to navigate my twenties e buki ta papia over di hopi kosnan manera basically e ta manera un psicoloog ando e su clientenan a bini ku diferente kasonan ku e tabata struggle ku nan tabata struggle kune ora nan tabata den nan twenties ando e a sinta mane sinta ku nan anto bespreek mane dikon nan tin e mind sa de what they could do to make mane e sobra di nan bida better un style like this it's a little difficult to explain pero you know if you wanna read that book you really should ami ta mi buki e a hopi bon.

Those are things that you wanna calculate wak sowieso accidents happen tin e ta end up ku yu mas yòn and that is ok that's ok you can still build wanneer ok asina ki mi ke mi yu krese asina ki mi ke like this is the environment ku mi ke pa mi yu. wen i'm thirty you know this is the environment i want as a family this are the things i wanna work on ya mi por tin un futuro mas stabil okay so that's kinda that's kinda the vibe okay awo awo ku mi a splika henter e kòntèks ku kiko mi a lesa ku kiko mi a pensa bla bla bla. mi di splika boso un tiki di like the advice that I have, okay? Bo habitsnan, maybe you should take a grab a pen and actually take notes and if not gewoon focus riba e e goal ku bo ta bin mas importante of e advice ku bo ta feel mane ta resonate mas tantu ku bo, okay? Anto wak kon bo ta mane apply this to your own life, how do you Apply these to your own life, pero tambe actually do them. No manera djis, ah ok, like this is what I heard, this is what I learned. Pero actually try a antoa con bo bo pas econangi tu den bo propio bida, ok. So, pa cuminsa, bo habitsnan ta shape bo identity mas tanto cu bo goalsnan. We all know this. Bo habitsnan ta bo costumbernan. Si bo tin mal costumber, a bisa huma.

Tur hende tin nan plus ku nan managersnan, tòg? Make sure ku bo tin mas plus ku managers a nan make sure ku bo plusnan ta compensate bo managersnan. Por ta bo ta huma hopi, pero bo ta make sure ku bo ta skei di bo djentenan so your teeth are always white. Bo ta make sure ku bo ta komi gezond. Bo ta make sure ku, you know, I'm saying letterlijk, maybe. Lek ma e un momento ei sowieso. Pero tambe ku bo no por make sure ku bo otro goalsnan at least ta laat'e compensate for the bad shit, bad bad bad shit that you're doing. Knowing ku bo habitsnan ta shape bo identity, sa ku letterlijk a base di kon bo ta manee, ho a base di bo costumbernan, bo ta bai sinti bo. different depende mane you know ki bo a hasi ban bisa mi ta un hende ku no ta sinti mi mane dje confident ei so mi ta decidi lanta mi yinta get my hair looking very nice wear cute clothes ku ta puru mi sinti mi confident ora mi wak mi mes den spiel mi ta only say good things

being that person ku ta letterlijk app un hende anto bisé man hey like mi a hakusa bo vibe like do you wanna hang out like letterlijk that's me that's the person that I am right now and dan kun mi mes lo echt work so fucking hard for mi a echt go through hell through hell like tin un hende ku a wak all that and letterlijk Denzel mi freya a letterlijk wak mi through all of that letterlijk I was struggling. struggling cu letterlijk oh my god mi ta echt spera cu e hendenan ke gusta mi of like letterlijk mane oh mi ta echt spera cu you know mi no ta too much of like is it weird si mi puntra nan mane cuantoor precies no ta bai nos ta bai hang out si letterlijk nan no a duna mi e mane e claridad ey. Ese weird pa mane bolbe puntra nan paheño like letterlijk that's the type of mane mindset ku mi tabata tin anto I don't have that at all like letterlijk mi no tin e pensamentu negativonan ei mes so okay esei ta gewoon un little inspiration tei tei pa boso paso I know ku tin hopi hende na Hulanda of na Antillas ku ta feel mane you know I don't really have that many friends.

You know, at the same time mesun kos ku bo por ke mas friends, bo por ke ménos tambe. Por ta bo ke I wish mi por a bisa nò den situashonnan ku ta sin mi inkomodo, right? So, saying yes to everything por ta algu negativo. It doesn't have to be but it could be. Hopi biaha ta pensa mas tandu kos ta mas mihó, more projects is better, more friends, more stuff, pero at the end of the day Saying yes to everything ta letterlijk nifiká ku bo ta saying no to the things that really matter. Feel that in your soul, ok? Si bo si bo ta bisa sí na yen di kos ku por ta no ta align ku e kosnan ku bo mes ke, you're saying no to the things that you actually want.

Hang out sin yes to things ku por ta no tabata shen shen align ku mi. Anto at the end of the day I felt like I was wast I wasted my time for so long anto no di mi so pero di dje tambe anto you know e ke a actually sabotage me from making other type of connections ku por tabata mas mihó pa mi pero pa e otro persona tambe and you know I'm grown I'm you know my own up to that and I did apologize pero ami ta un hende ku gon mane you know siempre di si mi wak ku mi hasi algu fout I'm gonna tell you so I did did they take it well no pero at the end of the day you know that's setting boundaries pero also that's. learning ora cu abo ta fout and being able to gewoon bo sa ta up front about it like you know what I fucked up I messed up and I'm sorry you know e ta importante another thing clarity comes from action not over thinking hoy dia nos ta wait around for the perfect job of a perfect life path of warda pa e cosnan perfecto bini na nos Of pa bo finally get manera un bo sa pa bo mi pa bo finally kaba disidí den momento manera ok this is what is gonna be pero a lot of time clarity ta bini from action for very long time mi tabata pensa manera oh no bo sa like mi ker sa mi no gusta tin mi bida riba social media tòg tòg and mi tabata keda struggle struggle struggle struggle like I struggle with that last year masha tantu mes Despues at some point mi tabata mende you know what mi ta gou delete tur mi tiktoksnan nos ta gou wak you know like I don't want my life on social media anymore esei tabata loke mi tabata pensando pero at the same time mi no tabata sigur once I deleted those videos that's when I knew like no actually mistakes were made a sini un tiki regret pero you know Mas ku e regret maya mas tantu clarity I finally knew mane no this is literally what I want so I feel like y'all got that point you know another thing deep work is very important deep work ta let like mane dos ora ban bisa ku bo ta focus riba precies loke ku bo ke gewoon no distractions no phone nothing gewoon deep deep deep work you know ora ku bo tin mane un toets of un kos di skol ku bo mester a hasi anto bo a gewoon keda sin hasi'e. Ando bo ta e anochi prome ante bo ta fully focus, fully immerse mane oh no I need to finish this, I need to learn for this test of I need to finish this assignment exactly that's exactly what I mean cu tipo deep work except ta hopi bon pa bo con focus noventa minüt pan bisa e ka bi pa dia e ka bi cada tres dia pero like you know work on that like tiki tiki asi mas tanto of try at least to implement that somewhere in your week.

steps toward that goal. Esey ta e cos cu ta actually make a difference. Bo por launch un brand, pero how consistent are you gonna be? Bo por start un podcast, pero how consistent are you gonna be? Are you gonna start it and despues stop pa su bida bira un tiki druk? Of bo ta make sure cu bo ta sigui like squeeze in that thirty minutes of time pa bo actually papia and ta creativo when you have the chance?

ora mi tabata tin dies seis aña a mi no sa ke mi ta ke ku mi futuro pero si bo puntra ten year old mi e lo bisa bo ora mi tin binti sinku aña mi ke tin mi kas mi ke tin kasando mi ke tin mi yunan that's exactly what I would have said and a lot of time nos actually tin des idea pa noso mes ku this is what I said that I wanted pero kòrda focus riba kiko abo den presente awo ki ke. tin biaha si bo ta struggling to you know work on something e ka bi ku bo tin some type of fear somewhere about it pero e ka also bi ku is not something that you really want mane ami once mi start mi podcast once I start talking I just keep on rambling keep on going lalala asi ami ta keda and is something that I really wanted ando nunka e no a sali fen mi kabes nunka e no a sali fen mi kabes pero there's also things ku mi a bisa mi mes mane this is really nice this is something that I want. Cu mi not actually no tabata ke cuz I would constantly forget about it after a while, you know? So, focus on that realize wani, ok, kiko e hende cu mi ta awoki precies ke den bida? Kiko mi ke? Anto a base di esey you're gonna make your action plan, ok? So with that said I feel like mi a yega final di mi episode honestly mi mes lo sa di casa rato pa mi bai mi stasha pero awo ku mi a kaba awo ke mi ta bai thank you guys for listening to another podcast mi ta ègt aprecia and mi ta ègt spera boso nan a like learn something new I know ku tin mia mi ta ègt all over the place ku mi like talking and things pero I just feel so inspired so I start rambling away. Si boso a ke un tiki mas structura of su let me know I will work on it but yeah it was very nice talking to y'all sowieso mi ke pek koki ta mas pasobra un conversation si bo ta mane I really wanna talk about bla bla bla feel free to reach out feel free pa nos actually discuss de things nan ku mi a bisa mi ta echt aprecia like otro hende su insights you know si bo no ta agree with something also let me know.